Salam ileçler, podcastymyza hoş geldiňiz. Bu gün gadyrly myhmanymyz bar. Ýöne myhmanymyza geçmäkäk Arslan we Arwaj Kofya sag bolsun aýtmak isleýär. Bir azajyk wagtyňyzy aýryp, laýk, ýakynlaryňyz bilen paýlaşmagy, komment etmegi unutmaň. Onda näme, myhmanymyza geçýäs. Jennet hoş geldiň. Salam, hoş gördük. Sag boluň, çagyryňyz üçin örän şat, bärde bolmagam. Bildirmänşik bolup ikinji gezek salamlaşaly.
Wright meni diýen. Näçe maňa ýene salam diýip bulawlanýar. Sorry, ýadymdan çykdy. Hawa. Sorry.
Jennet özüň hakynda gysgajyk bir. Ok, double two, wright. Ok, men Jennet Hajynazarowa. Men Şubat doktoranturam okaýaryn, Garward uniwersitetinde, üçünji ýyl talypy, ýaňyjak şu qualifying ekzameninden dyndym, gaty özümi bir bir akylly bir gyz diýip hasaplap ýörün, sebäbi ýaňy elli bäş prosent okuwçylar geçýärdi, birinji birinji şansda i men şolaryň biri, soň men gaty özümi şeýle begenýän, sebäbi gaty stres bor, men näçe saçym agyrdy, düýnjek saçymy gyzyl reňke boýamamaldy, şoň üçin ýöne Prosta begenýän, okey. Indi back to the important stuff. Um, ýagny mekdep gutardym, soň Aýowa okamaga geldim. Soň 2 ýyl magistra 2 ýyl işledim men uh, Mass General Hospitalda we Garward uniwersitetinde tabşyrdym şo döwürler we gaty lucky boldum, şansym çykdy, accepted boldum we şu wagtdan okap ýörün. Ha. I bir bereketçisi menende. Gaty bir bet laboratoriýada okaýaryn. Siz eşidensiňiz belki Science zat barada okaýan bolsaňyz Jorj Çörç diýip bir adam bar. Ol jinetisist. Ýaňyjak şu Darýa Wolf diýip bir möjekler bar, ak möjekler. Olar haçanky döwürde ýitip gitdiler. Şolary back to life getirdi. Okey. Indi biz hawa back to life getirjek bolýan zadymyz

Arzuw etmeli right so of course diňe arzuwlar ýetikde hokman işemeli we ýöne men şu arzuw gaty wajyp sebäbi şu arzuwly ýa maksatly ýaşasaň meň pikirimçe günde turup etmeli işleň etýäňde haň gitýäň işleýäň right ýöne esasy zat seredin men iki görnüşini aýdyp bilerin biri amerikadan taşyrsaň amerikaň diplom bilen taşyrsaň ýa-da daşary ýurt diplom bilen taşyrsaň right amerikada okap bakalawra gazansaň tomuslarynda hokman research ediň ýagny Näme şu ylym iş tejribesini gazanjak bolan başga uniwersitetlere gidip, men her tomusym şeýde başga uniwersitetlere gidip research experience gazandym. Onuň köp üç sany publication bardy, uje men girmänkäm, hem biri first co authordy. Ýagny ýagny şu ylym işleriňizi çap etjek boluň, onuň şo zatlary bilen bahalaryňyzam hökman ýokary bolsun. Köp konferensiýalara gatnaşyň, prezentasiýa ediň. Rüzem rüzme gaty güçli bolmaly ok. Istesaňiz men rüzmemi şer edip bilerin men instagramda rüzmemi şer etdim şu adamlara aňsat olar ýalak onuň ýesi daş ýurtdan taşyrsaň daş ýurtdan taşyrsaň azajyk çyşmlak ýalnys size işe iňlis dilini bilýän testden geçmeli o testi toefl ýada tam ielts daže duo bilemok harbyr duolingo alýam almaýam ýöne köp uniwersitetler alýar. Hawa toefl ibt ýada ielts taşyrýaňyz toefl bilýäňiz bahaňyz ýüzden ýokary bolmaly. Ýöne bu zatlar edip bolýar, kyn däl, prosta iňlis dilini öwrenýäňiz we galan hälki aýdyp geçen zatlarymyň ählisi daşary ýurtdan taşyýanlarda-da bolmaly. Indi bir belläp geçesim gelýän zat, Garward diýýär, biz şeýle edemizok, ýöne men köp uniwersitetler, asobinno public uniwersitetler, ýagny şo ştat ýa-da döwlet tarapyndan fond edilýän uniwersitetler, Şu daşyr ýurtdaky adamlara kwotalar az. Ýagny diňe daşyr ýurtdan gelen adamlara däl-de, polny daşyr ýurtly okuwçylara. Daş Amerikada okabam tabşyrjak bolsaň, hä sen inostranca ýa daşyr ýurtly okuwça tabşyrsaň, seniň şansyň girmäge az, sebäbi bul kwotalar şu rezidentlere ýa-da amerikan näme raýatlaryna ýöriteleşdirilip goýlupdyr, hä. Şonuň üçin kwota az bolan üçin seniň kompetişiniň gaty ýokary bolýar we Gaty excellent bolsaň girýäň ok şoň üçin şo excellent boljak bolma Diana sen indi prosta sen sen az ýere compete etýäň ýagny amerikanlar bilen deňeşdirende seniň şansyň azrak girmäge ýöne excellent okuwçy gibi bolsalar görýärler alýarlar seni. Onda şunyap bolýada egerde türkmen pasport bilen amerikada okanyň bolsa ýöne türkmen pasporty bar bolsa ýene-de kwotasy az bolýar şansy. Köp hawa köp ýagny public ýagny şu ştat we döwlet tarapyndan fund edilen uniwersitetler Garward diýýär biz private biz beýdemizokda ýöne Garwardyň hem daža köp programmalarynda şeýle seredip görseň meždunarodny okuwçylaryň sany aýmajy sany barda ýöne galanlary hemmesi amerikanlar ýogsa ýöne şeýle statistika seredip görseň gaty kän meždunarodny okuwçy tabşyrdy. Ýene-de gel gönüş tema aýlaýyn egerde adamda meselem diýeli green kardy bar bolup türkmen pasporty bilen green kardy bolup ýene-de rezident hökmüne geçerler US. Hawa onda şo rezident başga zat green kardyňyz bolsa siziň durmuşyňyz Gaty Amerikada aňsatlaşdyrylýar. Ol aňsatlaşýar. We şeýle kwota ulalýarmy indi biz üçin? Gry kartly alany üçin. Rezidentler bilen taşlaýan.
Sen indi raýatlar bilen bile taşlaýan. Hawa. Ýa-da şu wagt grin kardyň bolsa, sen amerikanlar ýalak sistemada taşlaýaň. Meždarodnoý taşlaňok. Şu soragy men sorap geçeýin onda Jenet. Meselem, iki sany soragym bar. Şu wagt sen PHD edýän bölümiň näme zat? Brom näme üçin Garwardy saýladyň? Şu bölüm üçin näme üçin Garwardy saýladyň? Bölüm üçin saýladyňmy Garwardy? Garwardy näme üçin saýladyň? Şonam iki soraga-da jogap berip geçseň. Men gzet-a on my on bäş sany on my on bäş sany uniwersitet tabşyrdym. Özümem mejnarodnyý wagtdym. O wagtam meniň grin kardym ýokdy. Okey. Uje bildirýärler, şda meniň şanslarym. Az, hä? Şonuň üçin men kän uniwersitete tabşyrdym, on, on bäş. Şeýle amerikanec bolsaň, saňa on, on bäş uniwersitete tabşyrmak gerek däl, doktorantura tabşyran wagtyň gusata sekiz, on sany ýetýär. Sebäbi sen özüňe application-yň meňki ýaly güýçli bolan bolsa, sen şol sekizisinden-em offer almaly-da, hem ýagny şu çakylyk almaly. Siz ynanmarsyňyz, men diňe Garwarda girdim, prsdalýaýeç.
Başga nirelere tabşyrypdyň? Okey, ýöre häzir düşündireýin, okey. Men Nýu-Ýorka tabşyrdym, Bostona tabşyrdym we Stanforda tabşyrdym. Ýagny Bostondaky uniwersitetleri, Nýu-Ýorkdaky we Stanford boldy. Başga tam Midwest diýdi, zat diýdi, olara tabşyrmadym. Men ýa-da şu East Coast-a gidesem gelýärdi, ýa-da imенно Stanforda gidesem gelýärdi, right? Indi aýdyşdyran Nýu-Ýorka meni interwýu çagyrdylar. Ýöne birinji meni Garward interwýu çagyrdy. Garwardyň interwýusy ýanwaryň soňunda boldy. Offerem fewralyň başynda geldi. Meň Nýu-Ýorkdaky interwýulamam fewralyň ortasynda, soňunda, martda. Men uje Garwarddan offerim bar. Soň men bu interwýulara prosta men uje gaty giç şol reject etmäň interwýuny diýip gatnaşdym ok eto näme bilen ganaşýar eto prosta nýu ýorka mugt travel üçin geldim ok ta uniwersitet töledi write also ok diýjek bolan zadym kän effort goýmadym da uje men bilýärdim garwarda geçjegimi soň nýu ýorkdaky uniwersitetler meni kän bir excitem etmedi mount sinai hem-de nämede nyu tabşyrypdym hawa nyudan interwýu geldi maňa soň soň bular konýeşna menden kän excitement görmän bular maňa offer bermediler write up which was Total fine meň üçin saga bir başga rayona gerek okuwçylar gitsin saga men sorony garward saýlardym da i näme üçin men garward saýladym saga men uje özüm şu iki ýyl bostonda ýaşadym men bostony gaty gaty söýýän men nastaýaşi bostonyň fanaty nastaýaşi iň bir bagtly raýatlarynyň biri bostonyň ha ete täze owadan şäher parklar kän

Bilenmi, şu plazmany alyp, ýagny adamyň ganyny alyp, şonuň on ýylda ýa on bäş ýylda beýni keseller bolup bilermi, ýagny Alsheimers diýdi, Parkinsons, Rett, şolary men diagnostika etjek welin. Sebäbi beýnini diagnostika etmek gaty kyn, her sapar beýnini drill edip biz öýjük alyp bilmeýäs, wraýt ýa-da sampl alyp bilmeýäs, prosta blad alyp, Biz şony diagnoz edip bilýäsmi? Wat şonuň üstüne işlän i men Jorj Çörç diýip bir professoryň laboratoriýasyna seredip gürrüň örän ol gaty güýçli genetik örän kän startaplary fond etdi we nesip enşalla hemme zat gowy bolsa şo rautdan gidesi mele ýöne diagnostics kit döredip adamlaryň öýüne kit ugratýaň prosta bilemok ýara slynasyny tabşyrýarlar ýa ýene başga bir body fluidlerini tabşyryp bize ugratýarlar bizem soň bir zatlar diagnoz etmek Maksadym şol. Ýöne edil şu wagt men early, ýagny gaty ir, ir meň PHD-mi de hawa. Bar, ilki men şu işim, ýagny RNA-ny nädip şu plazmadan almaly we şony nädip sequence etmeli, şol soraglara jogap berýän şu wagt. Dogry. Meselem, şu Garwardda şu wagt okaýan wagtyňda, Garward, Garward diýýä, MIT diýýä, şoň tapawudyny görüp bilýäňmi? Hawa, indi seredip. Ýa-da näme tapawutlar bar beýleki ýurt, zatlardan, uniwersitetlerden aýyrýan? Serediň wagt pul ran durmuşy gaty aňsatlyşdyrýa eta ýaman zat oçewidno da ata obvious zat ok onda menem şu wagt siz bilen çynym bilen aýdaýyn barde hiç bukjak bukmak zat ýok garward dünýäde iň baý uniwersitetleriniň biri MIT de edil şoň ýalak ok serediň wagt bir mass spec diýip bir instrument bar şoň men mass spec edem ok ýöne bir himiçeskiý elementleri bir aýdyp bilen bir instrument bar diýeli bir plan instrument diýeli şonuň bütin amerika dokuz sanjagy bar.

Ýigrimi prosentden köpüsi Amerikada, birtahysy Garwardda-da. So, indi diýjek zat adam pul, eger Amerika okuwa girip gitseňiz, baý uniwersitetlerde okaň. Baý uniwersitetlarda okasaňyz, siziň ýaman ylmy işleri etmäge şansyňyz kän bolýar. Ýagny hemme instrumentler bar, laboratoriýalarda hemme zat bar. Professorlar gaty well funded, ýagny pullary bar. Gaty çylşyrymly soraglara jogap bermäge-de. Bir prosta bir bir zady sequence etmek uje müň näçe dollar bir kitýä wraýç. Şoň şoň üçin şo sen meňem researchim diňe şoň şondan ibarat da sequence etmeli köp zatlary ha köp genetika etme. Meni şeýle häzir garyp uniwersitete men şo soraglara jogabyny tapmak maňa kyn düşýär bilýäňmi men birinjiden pul ýok birinjiden instrumentler ýok garwardda men hiç şo zatlara da alet etmeli. Käbir lablarda alet etmeli ýöne Josh Jorjyň labyna sen blin Şuňa şu gaty gymmat bolýar bu soraga jogap bermek dawaý bu soraga jogap ber men başga bir proýektiň üstünde işläli diýilmeýär kän sebäbi ýagny şol Garwarddan MIT-ni köp uniwersitetlerden tapawutlandyrýar ýagny akademik bir freedom research freedom üçin gaty kän potensial bar sebäbi baý baý prosta baý da. Aslynda dogry diýýär sebäbi käbir men gördümde bir iki sany başgada PHD okanlary gördüm ony Professor çaşan wagtlary köp boldy. Tä professor işden çykyp gidýär. Financial problem bolan üçin ýa başga aspektde şol kyn bolan üçin şo imенно şo PhD başlan nimesin gidip başga nime bölegini saýlaýar-da. Ony ýok bolsa şo professor şo seredýär-de, ýöne diýýär, o diýýär research diýýär gaty gymmada düşýär diýýär, ony diýýär, ony şu elementleri ýok bizde zat diýip başga industriýa geçenler bar. Gowy beledi. Şunuň bilen baglanyşykly men ýene bir iki sany sorag berjek. Bu soragym Başga bir soraga baglajykdyr. Şuny birazajyk hasam soragy açmak üçin, bärde professorlara bir fond berilýär, dogry dälmi? Hökümet tarapdan ýa-da beýleki kompaniýalar tarapyndan. Onsoň şol fond bilen şo professorlar özlerine, meselem, research assistant zat alýarlar. Hawa. Dogry dälmi? Okuwçy tutýarlar-da.
Onsoň şo proýekt, proýekt. şekline gidýär. Nälikde şu hakynda-da bir zady. Hawa, serediň. Indi her hili. Ýagny biz ýaly studentleri, ýagny PHD studentleri proýekt bolup gidýär oraý. Sebäbi tesis ýazmaly, şony defend etmeli, biz graduate etmeli, uniwersiteti gutarmaly, diplom alamaly. Biziňki proýekt bolup gidýär. Ýöne research assistant ýa technician bolsaň, Sen ol jawp bol kite sen işleýäň günde gelýäň işleýäň ondan her iki ýyldan çalyşýa olar tä olaram okuwyndamy öt dowam etdiresdir gelýärler is Wizasy näme ol kitemyň olaryňky F-fund reser däl bu däl-ä olar başga zat. fund ýöne olar prýam waý men şu proýekti soňuna çenli getirmeli diýen maksatlary ýokda bilýäňmi olar çalşyp durýalar research technicians Ýok ady research assistant wiza wiza kategoriýasy nähili bolup gitýär ha wiza student ýalymy ýa kategoriýasy başga bir aýry student kategoriýasy ony sen

Eksperiens gazanym hawa tejribe gazanym we maň kömek etdi şu zatlarda. PHD-ler näçe gazanýar? Hä gowy sorag. Ýagny bda näme üçin ýene baý uniwersitete gitmegiň gowy zady her uniwersitetde üýtgäp dur okey wet Garward MIT ýaly uniwersitetler gitseň seň aýlygyň okey it's a really gaty pes aýlyk we bu aýlyk bilen siz Amerikada normalno ýaşap bilýäňiz hä ýöne student ýaly ýaşaýaňyzda Elli iki, ýöne free insurance, ýagny polny healthcare covered, lýuboý çykdaýjylaryň healthcareleri covered, onnoň free tuition, okuwyňa hiç hili töläňok. Tuitiona seret gördüm, ýylyňa gitse-de altmyş bäş müň dollar eken. Altmyş bäş zat Hawa, barmyr, hawa. hawa, altmyş bäş müň dollar eken. Ýagny tuition free, onnoň healthcare free, onnoň kän daşyndan ekstra emergency fondlar bar, birden şi bir zat gerek bolsa, pasportyňy çalyşmaly Türkmenistana uçmaly bileti Refund ettiresiň gelse emergency fund tabşyrýaň refund edip berýärler hem. Şoň ýaly da şoň ýaly zatlar kän gaty şoň ýaly support sistemalar kän. Näme üçin sebäbi uniwersitetiň puly bar edip biler. Wot men özüm undergradym hem bir pesrak uniwersitetde okadym right garybrak uniwersitetde okadym garybdan hasap kompereden wapşe gedaý uniwersitet bolýar okey. Ýöne professorlar gowudy i men polny stipendiýada okadym. Ýöne şuňarak wazmožnostlar azda-da, şuňarak men Türkmenistanyma gidip gelen biledimi kabar etmeýärler, ok. Men Garward iki gezek Türkmenistana gidip gelme biledimi töledi. Diýjek bolan zadym, uly kömekde näme şo taýda uje üç müň dollar ekonom etýäňiz, şuňarak uniwersitetlerden affiliated bolsaň, şonuň üçin men prosta size näme şo bir berjek, hawa suggestionym, raýony anketaňyzy gaty güýçlediň, güýçlediň, güýçli edip bolýar i güýçli uniwersitetleri tabşyryň, şans bar. Prosto şu wagt azajyk hemezat kynlaşdy. Men ony admit etýän, ok. Sebäbi funding situationlar üýtgäp dur. Ýöne sorna şans bar diýip düşünýän. I we şu wagt Türkmenistana wobşe wiza problemasyny bilemok, ýa bilemok näme bolup dur, ýöne hawa, ýöne hawa adamlar ýa good luck basically da. Bolýa.
Meselem häzir şu wagt belli bir zadyň üstünde işläp otyrňyz dogry dälmi? Şu proýektiňizi gutaraňyzdan soňra. Soň belli bir zadyň üstünde işleme maksadyňyz barmy? Hawa. Ine men genetika diý. Hawa. Şoň üstünde birazjyk men düşünişime görä işleýäňiz öýdýän. Hawa. Bir etmek isleýän bir maksadyňyz barmy şu öz bölümiňiz bilen bagly? Şony bir aýdyp geçseňiz. Maksat men birnäçe sany planlarym bar. I hersi bir plan bolmasa o plan, o plan bolmasa bu plan da. Hä? Ýa-da hemmesini birden, ne zna. Hawa, startap rout boýunça gitmek isleýärin. Ýagny men şuňa laboratoriýada gaty kän support bar. Biz VC Ýagny venture capitalistleri tanaýas, bilemmi advisorlary tanaýas, ýagny kän bize support barda şuň ýaly ýa seň bir soragyňa jogap scientificly tapyp bilen bolsaň şoňa support etjek initial funding tapyp bolýar. Ýöne hemme zat üýtgäp dur. Adamlar şoň üçin hökman plan B bolmaly bir aýt. Plan B prosta gidip bir industride işlemek. Prosta şonda aýlansaň ýüz elli

Lawyer bolup bilen law school a gidip patent law işlep ýagny patent law demek näme hokman seň bakalawryň bolmaly ýada magistraturyň ýada phd bolmaly science deri şu stem degreelerde we soň sen law school a gitýäň köp law school lar töleýäler bular law firmler güýçli big big law firms töleýär sen law school a we soň sen law school yň gutaryp üç ýyl bular işleýäň sen uje attorney aýlygyň bolýada i amerikada bilýäs biz lawyers we Medical doctors ran go a daniel right üç ýüz müňden ýokary gadam paşalar uçar so diýjek ran zadym awenýular gaty kän hemme awenýulary konsiredr etmeli we men şu käbir studentlerde men özüm käbir studentlere köp men edwaýs beren ýagny maslahat beren we men bilýän we hiç bir diňe plan a bada plan a-iň bolmagy gowy zat sä diňe plan a bolsa sen Go focus işleýände uje sen bileň you cannot fail like failure is an is not an option hä utulmak bir uje option dälde emma birnäçe planyň bolsa sen birden utulaýan ýagdaýyňdada ýada utulman ýagdaýyňdada şuň ýaly pritiçeski bir zatlar bolup duran ýagdaýyňdada bir özüňe çykalga tapmalyda ok şoň üçin hemişe birnäçe plany gözüňde tutuň birnäçe ýerlerde internship edip görüň köp adamlar bilen network guruň Ahyrky motýada Amerikada tanyş by network ok so like ýa şoň şoň ýaly ok bar köp zat dogry ýerde dogry wagtda bolmak köp zatlary kömetýär hawa network exactly hawa köp dogrylara onam Amerikada bir prosta bir bir gowy zady kan diyjek alan zadym lýuboý adamyň şansy barda saksesli bolmaga hawa bu zatlaram hemme kişä bir bolanok ýöne şu diyjek alam azyrak bir şu ýurtda Yhlas etseň zat etseň Ýewropa bilen deňeşdirende diýende daže şu nähili adam bolaý sen nähili dine ynan näme bir azrak şans barda ýöne köp zatlar üýtgeýär Amerikada da hawa. Dogry.
Indi meň öz gyzyklanýan soragym bar. Okey. Şony soramak isleýän.
Meselem PHD diýilen wagty ýa-da research assistant diýilen wagty diňe şo laboratoriýa laboratoriýada bara Şu ýatýaň irdenden agşama çelli iş iş iş iş zat näme research onsoň bir hili social tarapy PHD me başgada PHD zatlary social tarapymyz kän biraz pesräk galýar diýädi. Ýöne seni görýäs has hereketli öz edýän hobileriň bar oňada biz geler häzir. Onsoň Şu nätdirip başa çykýaň? Hakykatdan-da şonuň ýaly käte laboratoriýadan çykmaýan wagtlaryň bolýarmy ýa onuň ýaly zat ýokmy? Okuw ýalňyş bilýärmi?
Nädip birikdirýäň? Hawa, indi serediň.
Bu saýlan laboratoriýaňda bagly. Käbir laboratoriýalarda rände we seň proýektiň şoň ýaly, sen prosta şo taýda bolmaly. Okey. Meň proýektim azajyk more flexible, ýagny men human, ýagny adamyň samplelary bilen işlemeli üçin men olary frizit bilen doňduryp bilýän. Haçan onuň bagtym bolýar, olar doňuny çozdurýardy, ara ne zatlaryny alyşdyryp başlaýan. Hä, diýjek gynä zadym, eger sen syçanlar bilen işleseň, şol syçanlaryň ot skedžuly bar-da, her aý, naprimýer, barmaly, hä, günde bir sagat birnäçede etmeli, etmeli-de. Diýjek gynä zadym, şu fleksibiliti diýen zada bagly bu zat, laboratoriýada bolmak-bolmazlyk. Men özüm şuň ýaly sys laby seredimse, maňa şu fleksibiliti gerek. Sebäbi meniň durmuşym diňe meniň garbartak pişimde. Men gaty näme men durmuş söýýän men kän zatlar etmän gorýän raýs şoň üçin men beýdip çyly jeýim men laboratoriýada bolmany halamok gowy zat oň ýaly etýänler hem bar ýöne garwarddaky köp okuwçylar raznobrazny olaryň meň klasdaşlarymyň köpüsi olar marafon ylgaýarlar olar günde on bir kilometr ylgaýarlar günde on bir miles sorry kilometrde ýigrimi iki näçe kilometr bolýar diýjek kän zadym Focus research etýän wot biziň uniwersitetimiz azrak sebäbi näme üçin sebäbi şu uniwersitete girýänler şoňňarak her hili durmuşy bar bolan adamlarda ýöne bul it doesn't mean ýagny bu bular işlänok diýmezligi aňlatmaýar ha işleýärler sebäbi näme üçin sebäbi çykarýan rezultatlary gaty Iň bet startaplar şu Garward bilen MIT-den çykdy da iş Stanford right so diýjek ine zadym bular iş sanat diýmezde prosta bular bir hil üýtgeşik sistema boýunça işleýärler hawa şeýleräk şonuň üçin social sistema nähili diýen uniwersitet gaty köp iş etýär şu okuwçylar biri biri bilen köp wagt geçirer ýaly social hours etýärler ýagny kökejikler zakaz etýärler obeda bilen ony hemme studentler gelip tam betinden tam You know insomnia cookies diýen bir amerikada bir gowy firma bar right şoň kokosini ýýarlar ýarlar şoň şoňa diýjek bolýan zadym gaty kän şeýle social activitylar barda. Dogry.
Meselem, ine,
laboratoriýadaky stresi üstüňden atmak üçin hereket edýäniňi bilýär. Laboratoriýadaň daşyndan. Bir hili seň durmuşyň laboratoriýa ýaly diýip şo zat edip otyrsyň. Teşdir
ýaly-la.
Näme? Näme bilen meşgullanýaň şu stresleri aýyrmak üçin? Gaty gowy sorag.
Meniň hobbilerim gaty kän. Rana we meniň joralarym kän, meniň pişigim bar. Şeýle hobbileri, hobbiler kän. Esasy gowy görýän hobbim men kümüş çöplemegini gowy görýän we türkmen haly satýan.

Bilemok men ýa time management I guess bilemok ýagny şo diýjek bolan zadym Okay, ýene de honest bolaýyn. Men pul gowarýan, okay. So. Näme gowarýan? Pul, pul gowarýan. Ha, pul. Pul gowarmaýan adam ýokdur la. Kim gowarýan? Pul ýa. Pul ýa, pul ýa. Okay, edil şu wagt. Ne tip bolsa ýene bir kiçilen başga zatlar gowaran, okay. Prosta entek. Şuňa ýanasam başarar o sen gaty you know gaty göz ýetimiň dar başga arzuwlaryň ýokmy bu dünýäde ömrüňde bar kän ok ýöne prosta şo arzuwlary etmek üçin başda kapital gerek so şoň üçin pul gaty köp zatlara motiwasiýa berýän ekeni we Haly satmaga mutsatsara. Ýöne bir halyny men diňe bulşy satamak men bu owdan türkmen gözelliklerini bu amerikanlar bilen paýlaşmanda men gowarýan men ýaman influenşal adamlar bilen tanyşdym şu halylaryň üsti bilen we hawa hemmesi gowarýarlarda so so ýa şonuň üçin hawa. Gyzykly ýeri şu wagta çenli näçe haly satdyň? Men men bara diýýärler tanyma diýýärler hawa tanyma diýýärler.
Dogry men bara şu gün ine wagt geçirmek Bagt boldy, pursat boldy, wagt geçirdik. Onsoň sendäki şaý-sepleri, meselem, gördük däri. Köne-köne şaý-sepler bar. Seň şu şaý-seplere garşy bir zadyň barmy? Bu da milli egin-eşikler. Kolleksiýa edýäňmi ýa şoňa garşy bir ýygnaýaňmy taryhyny, zat edýäňmi, yzarlap Kolleksiýa edýäňmi? Näme gyzyglyň bar şoňa? Şonam aýdyp geçseň. Hawa, gowy sorag. Indi men diňe laboratoriýada PHD däl, men azajyk avenue-larymy diversified etmeli ýa-da bilýäňmi, bilýän inwestmentlerini diversified portfolio et diýýärler. Ýagny meň üçin bu kümüşler bu meň öz öz ene topragymyň zatlary-da, Türkmenistanyň zatlary, ýagny şu haçanky döwrüň zatlary we Okamany gowy görýän. Meniň kän kitaplarym bar bu şaý-sepler barada. Onam men kän şu şaý-sepler bilen meşgullanýan adamlary tanaýan we şolardan öwrenýän. Siz ynanmarsyňyz Türkmenistan nyň kümüşleri barada scholars ýagny rod real scholars kän okey US-de, Türkiýede, Ýewropada ýagny bul adamlar Gaty köp informasiýa bilýärler tire-taýpalar barada we bu halydaky motifler nämeni aňlatýar, şolar bilen duşýan, şolardan öwrenýän. Bu men üçin uly bagt sebäbi birinjiden şu şu özümiň nähili baý taryhymyň bardygyny görkezýär bir aýt we ikinjidenem prosta dünýäň gözütin giňeltýärda bu birinji owadan ok men men ok puluňy daşla meniň kümüşim owarýan aýdaýyn sag laýk birinjiden bu zatlary seretmek bir takoý wow. Owadanlyka. Ikinjidenem eta prosta taryhy you know like gaty. Sebäbi men gördüm müň sekiz ýüzden ýalňyşmaýan bolsam. Dogry däl müň sekiz ýüzde dämi şol? On sekinji asyr hawa.
Bir müň dokuz ýüzünji ýyllardan hawa. Hawa şol zatlar batda şol zatlary tapmak aňsat däl. Sen görmüp biz häli gördük bolin. Käbir zatlar gördük bolin. Ýaman köne. Suratlaryny görersiňiz. Kakajan baş ýakynda paýlaşar diýip umyt edýän. Hawa men geň galdym şo zatlary ýygnamak kyn boldum şo zatlary. Kolleksiýa etmäkäňiz Kolleksiýa etmäkä men käbir zatlary özümem satyn aldym. Hawa. Başda initial initial öz ölüm men Işleýän, soň okey şu şunran alasym gelýä, gitýän Tolkuçkadan ýa ýene bir ýerlerden alýan. Eger siz kümüş gazanmasaňyz ebay-da dakýandyr, alyp bilersiňiz. Sag boluň. Ebay adresi.
Ýok men satamok, men men satamok. Men men diňe öz özüm üçin ýygna. Men nesip bolsa uly proýektler kellämde bar şo şonuň şonuň üçin. O proýektler wagt gelende. Men şony sorajatdym.
Wagty gelende paýlaşarsyň. Okey wagty gelende okey. Okey ýa intäk ýaňy ýaňy bir sagdyn faýt bolup başlajak elbet proýektler. Ýöne Nesip bolsa şu Türkmenistan, türkmen taryhy zatlary barada biz öz özümiz köp zatlar öwrenmeli diýip düşünýän we şolary şolaryň şu gadymy gelip çykyş usullaryny has çuňňur öwrenesimele we şolary bir şu türkmen dilinde we başga dillerde adamlara paýlaşasymelede. Dogry dogry.
Okey. Röwşen, soragyň barmy seň? Soragym, men hawa soragym PHD temasynda ýa öz okuwym.

Ýani şo meň eksperiment metodikam. Indi şo indi soraglary meselem üç sany soraga ýa iki sany soraga böleýin. Nähili metodika ulanýaň we şo metodika görä-de şu günümizde şo solw eden problemaň boldumy? Hawa, ýani men şu wagt biz ýani şo plazmadan RNA aljak elbetde, RNA-nyň gaty kiçi limit hä sany kiçi bolany üçin ony gaty precise we sensitive tehnikler bilen almaly. Commercial kitler bolmaýar. Şo şu bazarda satylýan kitler bolanok. Okey. Biz özümiz şony biz özümiz reseptini özümiz düzdük we şo resepti nesip bolsa biz publish edip, belki biz commercialize edip bileris, right, patent etsek. Diýjek bolan zadym, ana şony şo efficiencymiz biz şu wagt başda commercial kit bilen üç prosent bolsa biziň öz Döreden reseptimiz bilen elli prosent success rate, efficiency rate diýen ha. I wot ýöne şoňa şoňa gelmek üçin men dekabrdan bäri işledim. Okey, dekabrdan bäri men şu questiony, şu soragyň üstüne işledim we şu wagt näme şu iýunda, okey. Näme alty aý bolýar, okey. Ýedi, ýedi aý. So like, dije kalendardym. Bu nämä öwretýär bu? Öwretýär şu PHD, esasanam şu ylmy işlerde, gumanitariyada bul. Gaty sprintdala marafonda bilenmi ýana haýallyk bilen gitýäň gitýäň gitýäň öwrenýäň onam bir çykalga tapylýada.
Nähiliräk bir ýaňky ketdeniň diňe ket täzelediňmi şu alty aýyň içinde meselem öz eden işiňde. Täze resept döretdik özümiz in house recipe ondan we şonuň üsti bilen biz indi arankany dogry ýagny elli prosent indi dostatnyçna aranka alyp bilýäsda plazmadan right. Indi indi şona hawa indi biz indi şony next steplemez indi şony sequence etmeli we compare etmeli ýagny diseased patient and healthy patient'yň arasynda hiç bir hili üýtgeşmeler signature'lar barmy eger şu signature'lar bar bolsa şony biz biomarker edip ulanyp bilýäsmi we meselem prosta bir random adamy köçeden alyp şoň plazmasyny alsam şonda şu biomarker bolsa Göýş şol adamda on ýyldan şo diziz bolýarmy ýa bolmaýarmy? Gowy pikir.
Ýaňky alty aýyk promžutkany böleli. Hä, alty aý indi sündüreli. Okey, daway.
Nähili çellenjiň boldy?
Meselem, şu üç prosentden elli prosente galdyrdyk diýýäňa kese. Nähili çellenjiňleri ýaşadyňyz we şu alty aýda nädip şony ýetdiňiz we näçe adam işledi üstünde? Hawa, gowy koşun. Indi
çellenjli situasiýalar kän boldy. Sebäbi birçe, birnäçe steplerden zawisit, hä, birnäçe stepler bar-da. I. Şu sseplaryň her bir reagentini, ýagny her bir himikatyny, her bir biologikal zadyny çalyşmaly. Bir-birden çalyşmaly. Science edende sen birnäçe zady, variable-y üýtgedip, bir conclusion-a gelip bilmeýäň. Hemi, wot, scientific experiment edende ýekeje variable çalyşylýar her gezekde. So, eger seň zadyňda ýigrimi sanyk ingredient bolsa, sen ýigrimi gezek etmeli şony, okey, bir, ýa-da on gezek edip, edende uje sen togsan prosent alsaň boldy şo, onunjyň gaty gowy diýip. Pikir et, bir ene ret gyşyň alyp galýar, köp bilen şköp satar, çalşyp, çalşyp, çalşyp, ahyry bir perfect recipe bolýar. Da, diýjek ene zadym, şo bir zady köp etmeli boldy. Kä wagty boring gelip biler, ýöne persistence-da, maksadyňa, şo maksat bolmanda, maksadyň şoň şo bolsa,

Ýöne şolaryň kiti small arena üçin gowy däl eken. Plasmadan gelen small arena üçin ok. Diýjek bolan zadym, gaty prisa, ine olaryň kiti celldan gelen arena üçin perfect, durag gowy efficiency bar. Ýöne plasmadan gelen arenalary almak üçin kyn. We nice, a we özümizem täze neme ýasadyk diýýäňiz, şonuň üçin hem aýratyn plasma ýasadyk, we plasma diýýän kit ýasadyk diýýäňizmi? It's impressive, ok, it's more, ýa. Microsoft-da täze şu, ok, commercially, Bu zatlar bolanok sen biraz etmeli. Hawa. Ýogsam sen şu soraýan soragyňa jogap tapyp bilmeýäň. Sen şu adamyň ganyny alyp şoň arankasyny alyp bilmeseň dostatişno. Sen nädip biljek oň nämesi üýtgeşik beýleki howsydan bilýäňmi? Okey next layerim indiki alty aý ýa indiki bir ýyllyk planyňyz? Hawa indiki alty aý bir ýyllyk planym edil şu extraction-y polny efficient etmek ýagny elli prosentini ýokary getirip bilýäsmi getirip bilemzokmy onuň birden getirip bilmäýen ýagdaýymyzda elli prosent biz pikir etýäs budjet dostatişno hä. We bir zatlary automate etmek. Bizde ullakan bir lab robot bar. Sebäbi biz ýüz adamyň plazmasyny kompýuter etmeli. He, ýüz adam elde etýänçä sen uje wobşe it's boring, okey? Hiç kim oňa ýada etmän halanok. Şonuň üçin biz labda bir robot bar, şony automate etýäs. Ony automate etýänçäm köp wagt alýar, sebäbi it's a very gaty high throughput engineering-da, indi şony sen uje Ine, şundan aspirated, muňa dispensed, şu zatlary polny şeýked, şu zatlary öwretmeliler obada, oňa-da köp wagt gidýär. Mhmm. Ana şol, şol zatlar. I wot aýdyşym ýaly sequensiň platformany establish etmeli, hawa. Gowy. Mhmm.
Ýöne ondan soňky ýam baş täze layer ol ýam tä kellelerini badyran boldum. Ýok, men diňlemän gowy görýän. Diňlemän gowy. Soňky.
Gowy görýän diýdi gördüňmi. Bu ara şu wagt gürledim-aý. Gülläniň kerek. Tassyklady näler dogry aýtýaň goşundan zat. Sawat.
Kabul edýäs ony. Men soňra soňky iki soragy soraýyn. Mowzuk bilen baglanyşyklymy ony hem bilemok. Meselem genetika diýenseň soraýan. Şu DNA zat berilýär-ä. Berilýär seň zadyň tapýarlar näme oň ady. Ancestors. Hawa.
Şol.
Nädip men bildim? Predki. Şo zada biz ynanmalymy? Hakykatdan şon ýaly bir zat barmy? Ýa-da göni zatmy? Biznes maksatly edilýän zatmy? Eger zadyňy bilýän bolsaň şonuň bilen baglanyşykly. Ýok, ýok. Ancestors diýen zat bul çyn. Hawa. Ýagny her iki jigi dogan bir-biri bilen elli prosent deň. Okey? Elli prosent. Ýagny ştadyýe jigi dogan bolsa şolar genetika diýip.

Pilerden beýleki pilere geçeli, nohutlardan beýleki nohutlara geçeli diýipdi-de, noýberlerden raý. Şonda men pikirlenjek ýaly, on sekizinji asyrda ol DNK hakynda bilenokdy, Grigorian Mendel prosta ol, bilýäňmi, inheritance hakynda bilýärdi. Ondan soň bu Krik, Kris, Watson hem Krik hem bu DNK strukturasynam ýigriminji asyrda etdiler, bir müň dokuz ýüz uruşdan soňmy, öňmi şuňa birde. Anyways, diýjek ýaly zadym, hawa, ýesisem predkalaryň DNK-syny donate eden bolsalar, ýa-da olaryň remain-leri bar bolsa, Hiç pikir edemok. bir ýerlerde remain-leri bar bolsa,

Ana indiki geljek ýyl indiki birki asyra çagalarymyza goýup gidipler tüýkürip. Mundan soňraky boljak datalar ýygnan ýany üçin belki bolup biler we olam näçe wagt tutular bilmedim. Hawa. Dogry dogry. Jennet podkastymyza geleni üçin köp sag bolsun aýdýas. Sag boluň. Biziň bize seredýän tomaşaçylara aýtjak. Zadam bar biz bar şu bäş ýüz geçip bilemzok şu tomaşaçylara seredip gowy edip zat edaýda bäş ýüz podpisçimiz bar bäş ýüzden ýokary galan ow diýýär okey dawaýsa galdyralyň da da men prosta aýtjak zadym rano özüňize ynanyň durmuş gaty interesnyý zat rano maksadyňyz bolsun okaň wraýt rano okaň wagt synanyşyň şu men pikirimçe şu okuwy Iň birinji size ganat berjek zat-da, ýagny durmuşyňyz üýtgedip bilýär, bilimiňiz bolsa, okuwyňyz bolsa we hemme kişiniň şansy deň däl başda. Käbirlerimiz bilýärmi, baýa, garyp, şeýle her hili semýalarda dogulýar, maşgalalarda dogulýas, her hili backgroundlarda dogulýas. Ýöne şu, şu men. Diýjek bolýan durmuş adaty çylşyrymly right hemme kişiň equal opportunities ýok ýöne şu soň give up etmelilerle waý meň kakam baýda men işde edip bilemok diýmeliler ok rano bir starats etmeli bir zat etjek bolmaly kömek gözlemeli kömek gözleýän näme ýol tapýarda so like yeah kömek right exactly so like prosta kömek gözleýän adamlar gaty kind adamlar dünýäde kän olar size kömek eder ok. We kän platformalar bar ýutubda kän wideolar bar prosta çykalga gazanda şu men daže research nämeden bilemokdym ok men flexden birinji amerika gelemde iki müň on bäşinji ýylda research näme research prosta internetde googlda research etmek diýip düşünýärdim ok we predstawlýaýte ok so ol literally on ýyl tomu nazat guru ok men şu wagt üçünji ýyl garwadyň tarapy diýjek diýjek diýjek adam we Wraý diýjek bolýan zadym, geňdir dünýe, giňdir dünýe. Sola ekran. Prosta men näme üçin maňa şeýle situasiýada sämen kän sorag berýän, köp şo enoý etýän-de, Dawaý, dawaý, dawaý, kömek et maňa, bilýärmi, şu soragma jogap ber. Kömek et, bir ýol görkez meni. Men nädip bu zady edeýin? Şeýdip, köp adamlara LinkedIn-den ýazdym, sorag soradym. And adamlar rarely kind. Adamlar.

DNK search edýänler. RNA search edýänler. Right. Ýa men interesno durmuşa. Ýa başga aýtjaklar. Hawa zatlar bilenem baglanyşykly meselem men sorasym gelýärdi. Meselem şu wagtky edýän researchynda AI-yň bir goşandy barmy aslynda o da bir aýry bir tema. Dogry dälmi? Ony nesip bolsa indiki ýagny diýdiňizä gürleşjek zatlarymyzda hasam giňişleýin gürleşip bileris.